Näme üçin özüňizi henizem durmuşa çykaňzok? Bilemok.
Otrisatel kommentariý aýdanda özüňizi şol wagt näl duýýaňyz? Hereketleri, özüni alyp barşy birhili erkek kişinikä meňzeşdiýýär.
Zordan çydap säň därdiňden aljyrap nime edejegimi bilmin oturtman.
Bir halta pul berseler, şony nämä sowardyňyz? Aýdaly edil şu wagt oba gidip şo işleri etmeli diýse edip bilerdiňizmi? Ederdim.
Synap görýäsmi? Baş üstüne.
Ýörüň onda, synap. Paka aýdaly ýok, paka aýtmaýyn. Eliniz göterjek, paka aýt. Paka, paka. Salam gadyrly tomaşaçylar, ýaýlymda Jeýhun TV. Bu gün sizi söhbetdeşligimiziň täze sanyna hoş gördük. Söhbetdeşligimiziň bu sanynyň myhmany kimkä diýip pikir edýänsiňiz? Elbetde biziň bu günki myhmanymyz Ýangyn ýarym telebäsleşiginiň iki müň on ýedinji ýyldaky ýeňjisi, zehinli, ýaş, owadan, mahmal sesli aýdymçy gyzymyz Mawjuda Jumaýewa. Ilki bilen hoş gördük. Salam. Salam.
Hoş bulduk. Biziň bu gün çakylygymyzy kabul edip studiýamyzyň myhmany bolanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sag boluň, size-de sag bolsun aýdýan, hormat edip çagyranyňyz üçin. Indi soraglara geçeli. Ilki bilen berjek soragym, nirede we näçinji ýylda dünýä indiňiz? Men
Lebap welaýat, Türkmenabat şäheriniň Babanlar segsen altynjy jaýynda dünýä indim. Ýöne şu wagt merkez kiçi şäherje, etrapçada on sekiz iki Ýaşaýaňyz. Ýaşaýan şodom. Aw. Tüweleme.
Aýdym aýtmagy näçe ýaşyňyzdan başladyňyz?
Aýdym aýtma şu kiçiligimden sebäbi kakam maşgalamyzda kakam aýdymçy neme kak sungat işgäri bolup maňa Diýmek nesliňizde dowam etýädi. Hawa.
Haýsy okuw jaýyny tamamladyňyz? Men okuw jaýyny tamamlamadym, sen bileň özüň habaryňam bar, men Medik golasym gelýärdi bileň, med uniwersiada oba tabşyryp ýykyldym, şondan soňam okuw okasym gelmedi. Bilemok indi belki şu ýyl nesibämde bolsa oba girerin, nesip bolsa. Aýdym ýolundan halypaňyz bamy? Indi edil şeýle bir halypam diýip belli bir biri ýok, ýöne şu Hormat edip diňleýän bir şulardan öwüt nesihat alýan bagşylarymyň bagşylarymdan bar olam Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowa Gözel Joraýewa şu Gaýybana halypalaryňyz diňläp öwrenýäňiz. Şolary diňläp öwrenip halk köpçüligine çykýaňyz. Halk köpçüligine çykdyk owa. Maşgalaňyz barada gürrüň beräý. Biz maşgalamyzda ejem, kakam, biz dört dogan, men bilen dört dogan, iki erkek doganym, bir aýal doganym, aýal gyz doganym. Gyz doganym durmuşa çykdy, iki çagasy bar. Erkek doganlarymam öýlendi. Her aýsynda ikiden-ikiden çagasy bar. Tüweleme.
Näme üçin özüňiz henizem durmuşa çykaňzok? Bilemok, belki şo, näme, agatly şazadany tapan däldirin-dä. Ine köpler sizi şeýleräk diýip göz öňüne getirýär dene hereketleri özüni alyp barşy bir hili erkek kişinikä meňzeşdiýä. Şo babatda näme diýýäňiz? Men
bilemok belki men iki erkek donumyň arasynda ulalanyma şondan şuňa bir hili meňzeş bolan meňzeşräk howa erkek donumyň arasynda ulalanyma hawa birazjyk erkek harakterlerim bar. Durmuşyňyzdaky iň şowsuz pursat? Durmuşymdaky iň şowsuz pursat bu iki müň dokuzynjy ýylda boldy, ony aýdyp gaýtjak däl. Bolýar. Iň bir ýatdan çykmajak şowsuz pursatym. A iň şowly pursadyňyz? Iň şowly pursadym, senem bilýäň, senem şaýy atdyň, iki müň on ýedinji ýyl. Ýaňlan Ýaňlan diýarym ýeňijisi boldum, hormatly Arkadagymyzyň altyn zynjyrynyň eýesi boldum hem-de dünýä boýunça Aziýada Näme, Aziada gatnaşdym. Şol ýyl Aziadaň açylyşyna gatnaşdym. Şolam meň durmuşymda bir iň ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy öýdýän. Hawa.
Eger-de size bir halta pul berseler, ýa-da diýeli ummasyz pul berseler, şony nämä sowardyňyz? Öýüme sogup bilmezdim, nawýarna, ony.
Näme ederdiňiz? Eliňizde pul bar.
Pikirlenip görmediňdä? Pikirlenip görmedim. Aýdaly, öz ýakynlaryňyza sowgat almak?
Alardym, hawa. Sebäbi ýakynlarym näme bir halta pul bolmasamam şu ýakynlarymy gowy görýän men. Biz bilýäs ine köp çärelerde-de, konsertlerde-de tüweleme hem aýdymçylar bilen agzybir gatnaşýaňyz. Şol wagt hem ajyganyňyz barmy, suw içjekmi diýip sorap ýöräýeňiz, men özüm şaýat-da, şonuň üçin aýtdym şu wagt. Başga näme sogup bilerdiňiz?
Başga. Bilemok. Şo barada pikirlenmedim men durmuşymda. Köp pulum bolsady, ýöne näme bolsady. Men baryna şükür edýän. Men ol Allajana şükür. Tapybam bilýän, sowabam bilýän-dä şo. Şoň üçin edil şo ullakan haltada puly pikirlenmedim, dogrymy aýtsam, şo barada. Dogry.
Eger-de size Sen owadan däl ýa Aýdy bileňok zat diýip, otrissatsilni kommentariý aýdanda özüňizi şol wagt näl duýýaňyz? Bolýa, men owadan däl diýerdim. Näme, otrisatel tarapyma aýdýarlar, bileňä men gaharjaň, sebäbi men otrisatel tarapy aýtmasalaram maňa uje bir ýto göz bilen garanda-da uje men şoňa sögünip bilýän-ä, bileňä, özümi saklap bilmeýän şeýle. Şoň üçin nawern men otrisatel tarapyma-da aýtmana-da gorkýan adam bardyr. Hawa. Köp. Ne to garandan uje men şeýdip ne to gepläp bilýän-ä, bilýäň-ä meň harakterimi. Ine şo meň iň uly minusym. Minusym-da özümiň. Hawa. Nu, alaç ýok, her kim her hili bolup bilýär. Hawa.
A eger doglan iniňize näme sowgat berseler halardyňyz?
Bilemok, men güli, güli halamok. Aýdýarlar-a, Gyzlar güli halamok diyip allaýar zat diyip ýöne men na samym deli men halamok güli. Menem halamok. Gül solýar, gül nemedik galýar, kak ýo. Men pikirimçe iň gowy sowgat napamyç galar ýaly. Şu ýyl men ýadygär galar ýaly o bir zatlar şuň ýaly sowgat berilse gowy görýän. Halaýan filmiňiz? Halaýan filimim.

Mährini gowy görýän. Mähri Pirguly.
Hawa, şony gowy görýän. Gyz aýdymçylardan. Eý, erkek aýdymçylardanam men Umit Bazarowa hormat edýän. Sebäbi men Bazarow, Arslan bar biziň öz oglanlarymyzy gowy görýän. Sebäbi biziň oglanlarymyz, men aýdamok, Türkmenistanda gowy aýdymçy ýok Umit Arslandan başga ýa ýene biziň Farhat we şo bagşylarymyzdan başga diýjek bolýan zadym biziň oglanlar Hemme dilde-de aýdyp bilýä-de. Toýda, toýda primerno barsa-da, şo toýa laýyk bolup, şo toýy gyzdyrmany başarýan biziň oglanlarymyzmyka diýip pikir edýän. Hakyky. Türkmen aýdymlarynam aýdyp bilýä şolar. Zarubež aýdymlaram, şeýle daşary ýurt aýdymlarynam aýdyp, şeýdip gyzdyryp bilýän biziň oglanlarymyzmyka diýýän men-ä. Hawa. Indi men özümem gabat geldim-de, şeýle ine konsertlerde, döwlet çärelerinde, konsertlere gatnaşanymyzda Arslan Jumaýew bilen belarus dilinde aýdym aýdypdyk. Dünýägözel Begaliýewa şu wagt konserwatoriýanyň talyby, şol üç bolup aýdypdyk. Şeýle-de ine Farhad Oraýew hem özbek dilinde-de aýdym aýtdy, Dilber Rahmanowa täjik dilinde. Tüweleme men-ä guwanýan, biziň watandaşlarymyzyň şeýle dürli dillerde aýdymlary ýerine ýetirip bilýändigine. Ine şu öz oglanlarymyzka diýip pikir edýän, ony diňleýän. Indi siz biz bilýäs şäheriň içinde önüp ösen gyz ýaşlykdan a eger sizi oba elseler ow işlerinden başyňyz çykardymy? Bilemok.
Mümkin. Aýdaly işte açar taýýarlap bilýäňizmi?
Bilýän, kanyýeşn bilýän no Bilemok indi silerin göwnüne ýararmyka. Edil şon men prostoý işte açar taýýarlap bilýän. Hawa, oňa çyşrymlaryny edip bilemok. Dogrymy aýtsam, meň öýümde iki sany gelnim bar. Erkek doganlarymyň aýal, aýallary, ejem bar. Kuhnýada biz üçem. Diýmek size işem ýetenok.
Maňa iş ýetenok, hawa. Ahal ýeri edip bilýäňizmi?
Edip bilermika diýen oba ederin. Edip gördüňizmi?
Etdim hawa edip gördüm.
Edip gördüňiz. A diýeli sygyr sag bilýäňizmi? Bilemokda men gorkýan o sygyrdan meýin. Obada ýaşap görmädim. Şondanam bilemok ondan görmelilä ony. Aýdaly edil şu wagt oba gidip şo işleri etmeli diýse edip bilerdiňizmi? Ederdim.
Başardygymdan başyma düşse etmeli bolýa. Kim biler men belki oba durmuşa çykaryn. Synap görýäsmi?
Baş üstüne. Synlaly. Bilemok ýöne men. Synlaly. Ýör onda.
Synlaly.

gutaýas. Elbetde hemmäňiziň göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýäs. Bu gün birazjyk biz myhmanymyzam gynadyk. Şonuň üçin sizden garaşýan zadymyz laýk, laýk, laýk. Ýene bir gezek laýk.